Birinji soragym, ene-atanyň arasyndaky düşünişmezlik çagalaryň hereketlerine näl täsir edýär? Çagalar bir ak kagyz ýaly. Ak kagyzyň üstüne näme ýazsaň şol galýar. Ene-atanyň arasyndaky düşünişmezligem çaganyň psihologiýasyna, psihikasyna isleseň, islemeseň täsir edýär. Çagada gorky emele getirýär. Çaga özüniň içindäki duýgulary daşyna soň çykaryp bilenok. Indiki soramym, çagalaryna mähir söýgi görkezmeýän ene-atanyň garşylaşjak ýagdaýlary hakynda. Çagalara ene atasy ilki bilen hökman suratda öz mährini görkezmeli. Çaga bolan söýgüsini ýygydan dile getirmeli. Çaga ene ata mährini bermese, diňe ene ata däl, mugallymam şeýle, ol çaga onsoň mähir başga ýerden gözläp başlar. We indi mähir diýemizde çaga käbir zatlary özleri hem ters düşünip bilýärler. Öýde görmeýän mährini daşarda gözleýär diýemizde käbir halatlarda olar ters terbiýe alybam bilýärler. Şonuň üçin erbet adamlar mysal üçin ýa-da niýeti erbet adamlar hem çagalary näme edip bilýär? Aslynda niýeti erbet, ýöne olary özüne ýakynlaşdyrmak üçin mähir görkezýän ýaly, söýgi görkezýän ýaly öz bähbidine çekip bilýärler.
Indiki soraga geçeýin. Maşgala içindäki uruş-galmagal çagalaryň sosial gatnaşyklaryna nähili täsir edýär? Hawa, goh-galmagallar hem çagalaryň ýaňky, ýaňam aýtdym men, bu çagany maşgaladan daşlaşdyrýar-da. Hatda ol eger ulalanda-da, mysal üçin, öýde, maşgalada ene-atasynda näme görýän bolsa, ulalanda-da şol zatlar dogrumyka öýdýär. Geljekdäki durmuşda şolary ulanyp başlaýar. Edil. Çagalar kiçi kamera ýaly çagalar ýekeje özüni öýde goýsaň öz ejesiniň kakasynyň hereketlerini edýändirler. Eje kaka maşgalada nähili bolsa çagada şon ýaly bolýa. Ol geljekdäki şolaryň ýoluny ýöreder. Mysal üçin düşünişmezlik bar bolsa şol hakykatdanam durmuşyň bir kadasymyka öýder. Şeýle bolmalymyka öýder we çaga özüni durmuşda-da şolar ýaly alyp barar. Mugallym indiki soragym çagalaryň mugallymlaryna bolan ynamsyzlygy, gorkusy olaryň mekdep durmuşyna näl täsir eder? Indi mugallymlaryň ilkinji çagalara aýdýan sözleriniň biri mekdep siziň ikinji öýüňiz. Mugallym çaga şol mekdebiniň ikinji öýüdigini näme etmeli? görkezmeli, hemmetaraplaýyn görkezmeli, mugallym ynanmaly. Eger çaga mugallym ynanmasa, onda mekdepden daşlaşyp başlaýar. Şo mugallym sapaklaryny okamaýar. Şoň üçin edil mugallym ene ata ýaly çaga mähir görkezmeli. Ola bolan söýgüsini görkezmeli. Birem mugallym hiç wagt synpyň içinde, mysal üçin, çagalary biri-biri bilen deňeşdirmeli däl. Plana seret, plany gowy okaýar, plana seret, sen näme üçin şonuň ýaly okap bileňok diýmeli däl. Bu näme edýär? Synpyň içinde agzalalygy döredýär. Çaga, ýaňky çaga näme edýär? Zyýan berip başlaýar. Gowy okaýan çagalara, mysal üçin, siz bilmän galarsyňyz, mysal üçin, gidip barýarka badak salar ýa-da näme eder? Hiç kim ýok wagty ýaňky gowy okaýan okuwçynyň nämedir depderini ýyrtar. Umuman, şol ýaly beýleki çagalara zyýanyny ýetirýär. Şonuň üçin mugallym çagalara deň göz bilen garamaly. Hemmesine-de, esasanam, mähir we söýgi görkezmeli. Ol hem edil ene-ata ýaly gowy görýänini dile getirmeli. Hawa, gerek bolsa gerekli ýerini gujaklamaly. Onda çagalar mugallymyny söýer, sapaklarynam diýseň gowy okarlar. Olar mekdebe hezil edip gelmeli, begenip gelmeli. Çaga mekdebe gelende, Çaltrak ertir bolsun, derrowrak men baraýyn. Men kän gabat gelýän bara, käbir çagalara, mysal üçin, ertir plan zady edýäs diýen welin, ene-ata, ene-atalar gürrüň berýär diýýär. Daň bilen turýar diýýär çagalarymyz diýýär. Hawa, ertir şol Müň goşgyny ýat tutun, şony derrew baryp moluma aýdyp beresi gelýär, aýdasy gelýär, özüni görkezesi gelýär. We çagalaryň ukyp başarnygam şonda artýar. Ýani mekdebe bolan höwesi mugallyma bagly. Mugallyma bagly hökmany suratda hawa. Çaga hezil edip gelmeli, begenip gelmeli mekdebe. Turzumak gerek ýaly ene ata ol bary özleri turup daň bilen näme etýär mekdebe ylgap gelýärler. Mam indiki soragym bu sorag ýanki aýdan Gürrüňiňiziň içinde-de belläp geçdiňiz. Bir mugallymyň çagalara deň derejede seretmelidigi näl meselelere ýol açar? Ýaňky aýdyşym ýaly, eger çagalar deň göz bilen mugallym garamasa, azalalyk döreýär. Synpyň içinde, mysal üçin, nähili diýeýin, ýaňky aýdyşym ýaly zyýan berýär okuwçylar bir-birine. Şonuň üçin deň göz bilen garamaly. Ol gowy okaýar diýip, ony aýratyn göz bilen, bu gowy okanok diýip, aýratyn göz bilen däl. Mysal üçin çaga goşgy berdiňiz. Bolup biler, belki maşgala ýagdaýy sebäpli düýn ony ýat tutup bilen däldir. Ýöne mugallym näme diýer? Bolýa, men saňa ýene wagt berjek, indiki sagada çenli hökman sen öwrenip gel. Hawa, sen başararsyň, sen edersiň, sen bilersiň diýen ýaly sözler okuwçyny has ukyply edýär. Başarny, ýok sen edip bileňok, sen ýat tutmansyň, sen ýat tutup bilmersiň, sen nähili çaga diýen wagtyň çaga gorkýar. Ene-atalara-da degişli şol zatlar. Mysal üçin, ene-atalar çaga kiçi wagty näme edýär? Sen elleme, ony döwersiň. Soňra ony alma, sen ony ýykarsyň. Goý, döwsün. Bir sany gap-çanak döwüleni bilen hiç zat bolmaz. Ýöne çaga näme bolýar? Hä, şul elden gaçsa döwülýär diýip, şonuň aňynda ýäm galýar. Indiki gezek ony döwmejek bolar. Eger siz ony etme, buny etme, şuny elleme, ony ýykarsyň, muny ýumrarsyň diýen ýaly sözleri ulansa, çaga ukypsyz bolýar. Näbede men hiç zady başaramok. Ýani buda domino täsiri ýala kiçiden ula. Hökman hawa täsir edýär. We biziň käwagt kiçi görýän zadymyz ol çaga üçin gaty ulakan zat. Gözünde ulaldyp bilýär ol bara. Şoň üçin çagalara ynanmaly. iş bermeli. Öz, mysal üçin, hatda mekdebe gitmeýän çagalaryň oýunjaklaryny özleriniň ýygnatmagy başartmaly. Öz oýnaýan oýunjaklaryny ýygnasyn. Öz ýatyp-turan ýerlerini özleri oňarsynlar, hökman suratda. Hawa, sen gowy oňaraňok diýip, şo ejeleriň özleri oňarýar. Goý, ol oňarsyn. Ene-ata halamaýan bolsa, ejesi mysal üçin, çaga ýok wagty oňarsyn, has gowy edip.
Indi arakesme birazjyk ara.
Hawa, Amanja. Hawa, gysga bir arakesmeden soň ene-de gepleşigimize dowam etýäris diýdi. Indi men indiki soragym, doganlaryň arasynda bolýan gabanmak we gysganmak duýgusy olara nähili täsir edýär? Indi edil maşgalada-da ene-atalaryň köpüsiniň goýberýän ýalňyşlarynyň biri, çagalaryny biri-biri bilen deňemek. Mysal üçin aýdýarlar, sen indi doganyňa seret ýa-da jigiňe seret, ol näme üçin gowy okaýar-da, sen gowy okap bileňok? Ol näme üçin sportdan ýer alýar-da, sen alyp bileňok? Ol näme üçin gowy surat çekýär-de, sen çekip bileňok? Maşgalada bäş barmagyň deň bolmaýşy ýaly, çagalaram deň bolup bilenok. Hersiniň öz aýratyn ukyplylygry bolýar, başarnyklary bolýar. Şoň üçin çagalary maşgalada deňemek düýbünden nädogry. Egin-eşik alaňda-da çagalary bileje almaly, olara deň almaly. Oňa aýakgap aldyň, beýlekä-de almaly, oňa köýnek aldyň, beýlekä-de almaly. Deň derejede, ýogsam olar biri-birine gabanyp başlaýarlar. Doganam bolsa käbir çaga ýüzüne çykarýar. Käbir çaga bolsa içinde saklap, şony Şoň garşy birhili ýigrenç dörýär, has dogrusy, doganyna garşy ýa-da jigisine garşy. Muňa mendiki soragym, mugallym öz maşgalasynda bolýan wakalary mekdebe gelip okuwçydan çykarmagy hakynda näme aýdyp bilersiňiz? Diňe mugallym däl, islendik wezipede işleýän adam öýündäki ähli bolýan zatlaryny öýde goýup gitmeli. Hemme emosiýalaryny şo taýda goýup gitmeli. Seň içiňdäki duýgyny baran ýeriňdäki, işdäki adamlaryň ýa-da okuwçylaryň bilenoklar. Sen gaýgylymy, şadyýanmy ýa-da bir kynçylyk başdan geçirýäňmi, Içiň ot alyp gelýänem bolsa, garşydaky adama dile dökmeseň, hiç kim bilenok. Şoň üçin öz öýdäki bolýan wakalary, duýgulary içiňde saklamaly. Sen mugallym. Sen islendik wezipedäki adam bolsan, hökmany suratda, elmydama bolşy ýaly, işde nähili bolmaly bolsa, şolar ýaly bolmaly. Şoň üçin haýsy nähili problemada bolsa, ony garşyda Hiç hili emosiýany daşyna çykarmaly däl. Ol daşyndaky adamlar üçin kän gyzyklam däl. Seň durmuşyňdaky bolýan zatlar ol seni gyzyklandyrýar. Indi mon geleliň esasy, ýagny döwrümiziň esasy meseleleriniň biri telefon. Ýagny telefondaky oýunlar we sosial ulgam çagalaryň durmuşyna näl täsir etýär? Örän dogry sorag we edil şu wagt Ene-atalaryň hem, mugallymlaryň hem köpüsiniň kynçylyk çekýän meseleleriniň biri sosial ulgam. Sosial ulgamda, mysal üçin, ene-atalar kiçi çagalary hatda telefon oýnap bilýär diýip öwünýän ene-atalar bar, gynansagam. Waý, meniň çagam iki ýaşynda-da welin bar-a, telefondaky bar zatlary bilýär. Hawa, söküp düzýär diýen ýaly edip aýdýarlar. Bar zadyny bilýär. Birinjiden-ä telefon çaga üçin Däl. Biz oba oýunjak däl. Telefon bu ady telefon muň. Mysal üçin bunu nirde ulanmaly, nähili ulanmaly, kimler ulanmaly. Mekdep ýaşyndaky okuwçylaryň telefonyny nähili ulanmalydygyny hiç sem bilenoklar. Hatda kiçik çagalar aglaýan wagty telefon diýip aglaýar welin ene aglamasyn diýip elindäki telefony Al, aglamasaň bolýar diýip çaga berýär. Gaty nädogry hereket. Çaganyň telefony nirede ulanýar, nähili ulanýar, nämä ulanýan ene-atalaryň köpüsi bilenoklar. Hatda biz uly adamlar bolubam käwagt giren wagtymyz, sosial ulgama giren wagtymyz erk edip bilemzok özümizi. Başga ýerler girip gidýär. Bular çaga, bular düşünenoklar. Telefonda-da Her hili niýetli adamlar bar. Elbetde. Hawa, şoň üçin ene-atalar gaty dykgat etmeli. Hawa, hatda men diýä köp ene-atalar bilen gabatlaşýan we men diýä habarlaşmak üçin berdim diýä. Habarlaşmak üçin çaga telefon berilýän bolsa, onda ekransyz telefon bermeli. Ýönekeý telefon habarlaşmak üçin telefonlar bolmaly. Şoň üçin hormatly ene-atalara Men gaty ullakan haýyşym diýeýin, hawa, hatda diňe telefon däl, telewizorlarda-da görkezilýän programmalary çagalar haýsy ýaşa niýetlenen bolsa, şol ýaşdaky çagalar seretmeli. Uly adamlara niýetlenilen filmleri çagalary çagalar oturyp seretmeli dälmikä diýýän. Seriallarda siz hiç oturyp kitap okaýan zatlary kän gabat gelýän dälsiňiz. Kitap awa. Kitap okalsyn, kitap nämedir şo taýdaky köp zatlar ol ondan aýrylyşdy. Bul bunuňa şeýle boldy, bul eýle boldy, bu beýle boldy. Diňe ters hereketler we ters pikirler. Bularam çagalaryň psihosyna biziň oglanlarymyz bar, gyzjagaçlarymyz bar. Hawa, bular düşünenoklar we durmuş hakykatdanam şundan ybaratdyr öýdýärler. Şoň üçin ulylar üçin niýetlenen seriallary hiç hili çagalar görmeli däl. Hawa, ene-atalaram şony hökmany suratda gözegçilikde saklamaly. Biziň öz türkmen telewideniýe kanallarymyzda şeýle gowy gepleşikler bar çagalar üçin niýetlenen. Hawa, men şoň üçin ene-atalara arkaýyn öz çagalarymyzda men biziň öz türkmen kanallarymyzy haýsynam açyp, haýsynam seretmäge men içim rahat diýjek bolýarlar. Näme diýjek? Şükür Allah'a içimizde. Hawa.
Görkezeniňde ters zat garşymyza çykmaz.
Hawa, arkaýyn bolýan. Hawa. Çagalar üçin niýetlenen multfilmler bolsun, kinolar bolsun, gepleşikler bolsun, Hawa, gaty gowy zatlar berilýär. Milli äheňde çagalarymyzy terbiýelemeli. Has dogrusy, biz türkmen halkynyň öz baý taryhy bar. Hawa, edim-gylymlary bar ene-mamalarymyzyň. Bularyň hemmesiniň arkasyna seredeňde aman gaty uly işler ýatyr. Gaty uly edep-terbiýe ýatyr. Şoň üçin öz milli ähem biz başgasyna meňzejek bolmaly däl. Biz türkmenimiz, türkmenligimizi saklamaly. edebimizi, mysal üçin, men gaty mydama-da haýranlyk bilen, hany, biziň gelin, gelin bolup neme edende, o gelniň ýöreýşi, asyllylygy, ol milli eşik dünýäniň hemme adamlaryny haýran galdyrýar. Hawa, şoň üçin men ene-atalara etjek haýyşym milli äheňde, türkmeniň edim-gylymlaryna görä, edep-terbiýesine görä, ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz çagalary nähili terbiýeläpdirler, şol ýol bilen ýöreseler, biziň çagalarymyz gaty gowy ýere geler, gaty gowy edepli-terbiýeli çagalarymyzy ýetişdirdigimiz bolar. Şu taýda ýene-de belläp geçjek zadymyz, çagany, mysal üçin, Ine, soň edep beren, soň terbiýe beren, soň ulalanda, aý, gowy bolar diýýäs biz. Köpimiziň aw, ýalňyşýan ýerimiz. Nädogry. Ine, pygamberimiz-de biri üç aýlyk çagasyny egindeşlerinden gujaklap gelýär-de, Men diýýär, çagamy nädip terbiýelemeli diýýär. Sen gijä galypsyň diýip aýdýar. Sebäbi diýýär, çagany ene garnynda, ene göwresinde-kä terbiýe bermeli diýýär. Bir adamyň goňşularynyň. Badnyň miwesi olaň haýatyna geçýän eken we miwe beren wagty şo agşamlary şoň miwesi hulusyna gaçýar. Şahasy öz tarapynda. Ýöne agaç oňky däl, goňşusynyňky. Şoň üçin men diýýär, meň çagalarym diýýär, şol agajyň miwesinden iýmesin diýip, gije gaçan miweleri daň bilen turup diýýär, goňşularyma ertip berýän diýýär. Çagalarymyzyň iýjek-içjegine çenli biz ene-atalar bolup dykgat etmeli. Hawa, näme iýýär, näme içýär? Ata-ene göwresinde häzirki alymlar hem şony tassyklaýarlar. Çaga ene göwresinde wagty ene-atalaryň, mysal üçin, enäniň hasam iýýän zatlaryny çaganyň psihikasyna nähili täsir edýänini ýa-da maşgaladaky goh-galmagal, dawga-jenjelleriň çaga ene göwresinde wagty ters täsir edýändigini subut edýärler. Bir sanak bir gözleg okapdym-da, şonda şeý diýýär, Käşirýe ene göwreli wagty käşirýse diýýär, içerdäki çaga diýýär, gülýär diýýär, kelem iýen ýagdaýynda-da ýüzüni turş etýär diýýär. Ýa şol ikisiniň ýeri çalşyna şonda alak bir zat, ýagny enäniň iýýän zady çaga uly täsir etjek. Hökman dykgat etmeli. Esasan hem enelerimize, gelinlerimize degişi ýankýar zatlar. Mysal üçin, şol çaga ene göwresinde wagty dawadan, jenjelden daşda bolmaly ýa-da görýän hatda Kinolary, zatlary hemmesi täsi neme diýäde çaga diýä ene göwresindekä diýä ene oň bilen gürlemeli diýä gowy zatlar aýtmaly diýä hawa olara mysal üçin gowy hüwdüler ene biziň nähili gowy hüwdülerimiz bar hüwdi diňletmeli gowy saz diňletmeli şonda çaga dünýä inende-de näme diýä gowy çaga dünýä edepli terbiýeli halal çaga bolup ulalýar. Köp çagalar mysal üçin hakykatdan hem ine mysal dünýä inensoň köp aglaýar. Näme edýär zat diýip bara. Şolaryň hemmesi hem çaga ene garnynda wagty e, enäniň e, nähili diýen e, durmuşdaky e, ýaşan mysal üçin ýaňky ýaly dawa, jenjel, goh, galmagal bolan bolsa, şol çagaň psihikasyna täsir edýär. Şoň üçin e, dykkat etmeli. Gaty uly Sebäbi sen nesliň dünýä inýä. Awa, biziň hemme ene-atalarymyzyň arzuwy näme? Gowy nesil ýetişdirmek. Gowy çaga ýetişdirmek. Men çagam edepli bolsun, terbiýeli bolsun, gowy adam bolsun, uly adam bolsun, gowy wezipede işlesin, il-güne ylymly-bilimli bolsun, awa, gowy ahlakly bolsun diýýäs. Hiç bir ene çaga dünýä inen wagty ýa-da dünýä getirjek wagty erbet bolsun diýenok-a. Hawa, şoň üçin çagalarymyzy ene göwresinde-kä terbiýeläliň. Elbetde.
Onuň indiki soragym, sosial ulgam çagalaryň goranmak duýgusyny nädip ejizletýär we risklere garşy özüni nädip goramaly? Indi, ilki bilen-ä çagalary ýaňky ýaly sosial ulgamdan uzak saklamaly. Hökman suratda uzakda. Eger biz ony öz gözegçiligimize almasak, çaga her hili zatlary seredýär. Mysal üçin, biz käbir zatlary oýun oýnaýar diýip geçýäs. Awa, atyşykly oýunlar bar, mysal üçin, her hili bular çagalar üýşýärler, atyşykly oýun oýnaýarlar. Bu atyşykly oýunlarda-da näme, onsoň bir wagt Jemlenen wagtlary näme, men seni at şo taýda atdym welin, sen özüň näme etmediň, sen şo taýda jyzdyň, şeýtdiň-beýtdiň diýip şalyň arasynda goh galmagalam emele gelýär. Onsoň bul ýuwaş-ýuwaşdan bir-birine bolan ýigrenjem emele getirýär. Dostluklaryny pozýar has dogrusy. Şonuň üçin sosial ulgamdaky girýän sahypalaryny Ene-ata dykgat etmeli. Onsoň çaga ejizläp başlaýar, gorkup başlaýar, mysal üçin, köp zatlardan. O taýda sosial ulgamda käbir adamlar ýyldyz bolmak üçin diýen, has tanatmak üçin her hili zatlar ulanýarlar. Paýyş sözler ulanýarlar köpüsi. Çaga şol paýyş sözler ulanmak bolýar diýip Diýen pikir döreýär çagada. Diýmek ine şul sosial ulgamda ba, şuny etseň bolýar diýip pikir edýär. Dogry zat kabul etýär.
Dogry diýip kabul edýär.
Ol çaga häli men başda-da aýtdym. Çagalar ak kagyz diýdim. Üstüne näme ýazsaň, şol bolar. Çaga-da ak kagyz ýaly. Oň zehini arassa, päk bolup dünýä inýär. Ýöne biz, ulular bolsun, ýaňky ene-atasy bolsun, Sosial ulgam bolsun, ýaňky gusini näme ýazsaň, şoň bilen dolar. Şoň üçin çagalarymyzyň sahypasyna ömür sahypasyny diýen has dogrusy, gowy zatlar, gowy hekaýalar bilen ýazsyn. Ol geljekde nesillerine gowy bir mysal alynjak adam bolmagyny isleýän bolsak, çagalarymyzyň elinden tutmaly. Elbetde. Olara gowy miras bolupdyr. Gowy mi iň gowy miras edep ylym bilim terbiýe. Molim indiki soragym mekdep döwründe çagalara öz söýýän kärini tapmasy üçin mugallymlar näme edip biler?
Çagalar öz söýýän käriniň eýesi bolmagy üçin mugallymyň örän uly orny bar. Hawa. Mysal üçin, men öň gepleşikleriň birinde aýtdym. Çagalaryň hemme sapaklary bäş bolman biler. Käbir sapaklaryndan dört alar, käbirinden bäş alar. Hawa, şonuň üçin çaga, hatda käbir çagalar sport ugrundan has gowy özüni görkezip bilýär. Şonuň üçin mugallym näme etmeli? Buny ýüze çykarmaly we ene-ata bilen gürleşmeli. Siziň çagaňyzda şul ukyp bar, siziň çagaňyzda bul ukyp bar diýip, ýaňky ukyp başarnyklaryny öňe çykarmaly we şoň üstünde işlemeli. Uly synplarda-da bolup biler. Mysal üçin, käbir çaga fizikany gowy görýär, käbiri matematika, himiýa, biologiýa. Şolaryň üstünde mugallymlar ýekeleýin gerek bolsa işläp, biz mysal üçin köp ene-atalaryň ýalňyşlaryny näme aýdaýanymyz aman, mysal üçin, Iňlis dilini bilenok ýa-da rus dilini bilenok diýip, bulary şu rus dili öwrensin ýa-da iňlis dili öwrensin, plan sapagy bilenok diýip, şoň üstünde işleýärler. Ýöne çaga haýsy sapagy gowy görýär? Şoň üstünde işleseler, çaga belki geljekde gowy, güýçli matematik bolar, gowy lukman bolar, himiýa, biologiýany gowy görüp, şeýlemi? Şoň üçin çagalaryň ukyp-başarnyklaryna görä olary ýetişdirmeli, ulaltmaly. Hawa, e, mugallymam şol ukyp başarnyklaryny ýüze çykaryp, ene-ata bilen hökman suratda, e, siziň çagaňyz şul ugurdan okasa, şu ugurdan nem has gowy diýip, hawa, olara goldaw bermeli. Elbetde.
Muňa birem şu çagalardaky egoistlik duýgusy hakynda belläp geçsek.
Menlik diýeli, men merkezli bolýar. E, bu-da erbet häsiýetleriň biri. Mysal üçin, çagalary ene-atalar öýünden bir zat berip goýberende hiç kime beräýme. Diňe öz galamlaňy beräýmegin. Hawa, ýa-da ruçkalaňy paýlaşaýmagyn, pozguçyňy berme hiç kime diýen wagtyň çaga gysganç bolýar. Bu diňe ýoldaşlaryna garşy däl, geljekde-de ene-atasyna tarap hem şonuň ýaly bolýar. Men, diňe men, men ýa-da göçürtme. Hawa. Onda näme diýýär, çaga gizläp diňe özüni, diňe özüni bilýär. Diňe men merkezli bolýar. Onda bu çaga geljekde jemgyýete-de peýdasy bolanok. Şonuň üçin çagalara paýlaşmany öwretmeli. Mysal üçin, oýunjaklar öýüne gelende näme diýýär çagalar? Käbir çagalar derrew ýygnaýar, beýleki çagalar oýnamasyn diýip. Ol bolsa ýok, beýleki çagalar bilen paýlaşsa, olar has gyzykly oýnarlar. Hawa, hany bir çagajyk hekaýasy kän diňlenendir welin. Bir çaganyň elinde iki sany alma bar diýýär. Onsoň ejesi soraýar, Maňa-da alma beräý diýýär. Çaga ikisinem derrew dişleýär. Onsoň ejesi birhili bolýar, lapykeç bolýar şo taýda. Onsoň çaga almany uzatýar-da, Al eje, ine, bu has süýji eken diýip, süýji almany ejesine berýär. Çaga şon ýaly paýlaşmany bilmeli. Iň gowy görýän zatlaryny paýlaşmany bilmeli. Bul jemgyýetde-de gelen, geljekde-de gowy çaga bolup ýetişer. Mom indiki soragym. Ene-ata Çaga puly näl harjamalydygyna degişli näme öwretmeli? Indi
pul sowmagyň ýaşy bar diýjek bolýan. Men-ä şeý diýýän. Mysal üçin, her ýaşyň sowulgasy, mysal üçin, çagalara biz mekdeplerde hökman suratda ene-ata hökmünde näme berýäs? Sowalga berýäs we bu çäkli bolmaly. Mysal üçin, çaga pul bermedik günüň şol gün öýkeläp gitmeli däl. Birinjiden ene-ata çagalara pully kän endik etdirmeli däl. Hawa, mümkin bolsa, eger mekdebe gidýän bolsa, öýden bir zat taýýarlap berseler has gowy bolýar. Pula-da indi çagany kän öwrenşdiriberseň, soňabaka köpräk sowjak bolýar. Hawa, kanagatlanman başlaýar. Şoň üçin çagalaryň öz ýaş aýratynlyklaryna görä pul bermeli we muny ene-ata gözegçilik etmeli. Çaga puly nirä sowýar? Hakykatdan hem sowdumy ýa-da başga bir zada sowýarmy? Nämä sowýany, nirä sowýany bilmeli. Ene-atalarymyzyň köpüsiniň ýalňyşlaryň biri, Meň çagam ile kem bolmasyn diýip, mysal üçin, bäş manat bermeli derdigiňde näme edýär? On manat berýär, on bäş manat berýär. Bu çaga ulaldygyça, munuň isleg we arzuwlary köpelýär, talaplary köpelýär. Şoň üçin ene-atalardan ullakan haýyşlarymyzyň biri, çagalara pul berenlerinde gözegçilik etsinler we kän pul bermeliler.
Dogry. Gaty dogry bu. Abramo şu nemäni beläke çaýylyňda kitap maşgalalaryň maşgala içinde kitaba bolan söýgini artdyrmak meselesine. Awa men öňki gepleşikleriň birinde de bir awa kitap okamak barada aýdypdym. Maşgalada kitap okamaly. Biziň çagalarymyzyň näme üçin kitap okamaýanyny Saýa maşgalada kitap okalanok. Näme diýýär çaga öýüne gelen wagtynda eger kakasynyň elinde telefon bar bolsa, ejesi serial görýän bolsa, çagada sumkasyny bir gyra zyňarda olam alar eline telefonyny şonuň bilen meşgul bolar. Sen çaga bar kitap oka diýende okamaýar olar. Şonuň üçin ene-ata hökmany suratda Almaly eline kitaby. Biziň wagtymyz ýok diýýän ene-atalar bar. Mysal üçin, maňa ýazypdyrlar, Men on iki sagat işleýän. On iki sagatdan soň baryp men kitap okaýynmy diýip. Hawa. On minut, on bäş minudam bolsa, eliňe kitap almaly we okamaly. Gysgajyk bolsa-da bar. Çaga nämäni görýär? Öýde kitap okalýanyny görýär. Şol endigi öýde bolan wagty çaga-da näme edýär? Hökman suratda öýde oturyp kitap okaýar. Endik etmeli oňa. Hökman suratda bir sany maşgalada çagalary kitap okatmak üçin ejeler özleri okap ýazyp bilenok eken. Şonuň üçin näme edýän eken, eline gazet alyp okaýansyran bolýan eken we çagalar bile çagalaram alýarlar-da kitaplaryny okaýarlar. Meň ejem okaýa, kitap okaýa ýa-da gazet okaýa diýip çagalaram okaýan eken. Awa şonuň üçin Kitap okamak hökman sen indi biz tomaşaçylarymyzdan, ene-atalarymyzdan gene soralan biri audio kitaplara nähili garaýaňyz diýerler-dä bara. Indi audio kitaplar biz ullakan adamam bolup bar okaýan wagtymyz käwagt islesek islemesek başga sahypalara geçip gidýäs we ünsümizi bölýäs. Awa adaty kitap bolsa onda aýratyn bir lezzet bar. Ony okaýan wagtyň Hatda o sahypanyň öz aýratyn bir ysy zady, hawa, ol adamyň aňyna has gowy galýar. Adaty kitaplary okasalar, umuman, has gowy bolarmyka diýip pikir edýän. Sag bolun bu gymmatly maslahatlaryňyz üçin, gürrüň beren zatlaryňyz üçin. Öz adymdan we Täsin eser okuw merkeziniň okuwçylarynyň adyndan we meni yzarlaýan agzalarymyň adyndan size öz minnetdarlygymy aýtýan. Näme üçin? Bu gymmatly beren maslahatlaryňyz üçin, maglumatlaryňyz üçin. Nesip bolsa, indiki wideolarymyzda has başga temalarda siz bilen bilelikde şular ýaly gürrüňdeşlikler ederis. Nesip bolsa. Awa.
Siz köp sag bol Aman. Minnetdar.
Öz wagtyňy aýyrdyň, çagyrdyň. Inşallah peýdaly bolandyr diýip, elbetde, umyt edýän.
Awa. Köp sag boluň Tarik Hasan. Sag duşalyň. Gowy günlerde duşalyň. Minnetdar. Sag boluň.